or those I love who happen to be all Zambians. This position can only change if it is established by ourselves that the vaccine is safe.
yo nɔvi lɔlɔ mi de akpe na ame sia ame yi le agbenkeƒe aʋala tsi fifi la nu yi video yi nekpɔ va ye ya ŋu me be maƒo nu tso gbã enya yo yi mía tɔ ƒo nu tso eya nye be ama tsi yo be yo ava do na mí. Ama tsi ele vɔvɔ̃ do na ame gbetɔ. Amewo le vɔvɔ̃ na ama tsi ƒe zazã. Vɔ ne mí va ŋe me ɖe, mía ƒe lãmese eka mí ŋutɔŋutɔŋutɔ. Le videoa me ɖe, ma ɖe gɔme vi ɖe. Tɔgbe be, ne menya o la mía ŋutɔ míawu mía ɖokui haɖe elẽ mumu ta. Eya manɔ me la, dukplɔla yiwo nye amedzralawoe ɖe. Ne woaxa ɖe ga ta, egae woana wo ta woaho amatsi akɔ va du me, ke ma dumeviwo

Wole mía di be yewoa va ŋu mí xoxo. Me ŋu nyo agbe ŋke telegram. Ne telegram me kpɔ le asi wò ɖe, wò ya yi ɖe telegram ne na download. Ke ma mía nɔ ka me le fima. Ne na, ne download vɔ ɖe na dim. Ne le ko la be WhatsApp vɔ wò ya download yi ke ma na dim agbe nu ke. Ŋlɔ agbe nu ke. Ekema nàkpɔm le fi ma ne míado dze. Makɔ video kple nutata aɖewo akɔ nɔ mia do ɖa be míatsi le ʋe me, míaƒe lãmesẽ ne wòakɔ ŋgɔgbe. Ok, mava yi dzi. Abe edze be mía dometɔwoe ɖe, mínya nu yi mí le ɖuɖu. Mínya nu yi mí le xɔxɔ ɖe lãme. Mía dometɔwe. Edze be ɖe mínya nu yi mí le dudu, nu yi le ƒome yi na mí. Mímegaxa ɖe gata ɖe ne mínɔ nu vɔ̃ wɔm mía tɔwe o. Nyateƒe ɖeka ye wòasi le agbe ŋkeke ƒe afã la dzi. Le Ghana, le Togo, le Benin, Eƒe gbe do me le ya ta ne me wɔ nyo video ɖe, me nana ame sia ame ne nya be eʋea wo ƒe video ye haɖe be eƒe gbe do me le. Ne nye gbe bubu tɔ ne se egbea tse, good news. Vɔ me di be eʋe ŋutsu ne wa kpɔ eʋe nyɔnu wa kpɔ eʋe vi ne wa kpɔ ya ta me nɔ eʋe gbea do. Ma nai title eʋe gbe. Nya sɔe le asi nya ma. Enye dumevi ebe abui yewo le dodo ala amatsi yewo le dodo wobe wo miabe president kura tse do amatsi ɖe. Ele wo bia se be ɖe amatsi miabe president do ɖe e test kpɔ be ɖe eyi wo gbɔ dodo gbe na wɔ ɖe eya ke ye wo do nɛa? Miko akpa ma kɔ da ɖe. Zambia ƒe amegã ya le gbɔgblɔ be ɖe. yiwo ƒe dɔkta yiwo ʋu ŋku yiwo nya nu ɖe woa test ama tsiɛ ne woa zẽ me be ma bia ame sia ame le agbe ŋkeƒe ahua la dzi be machine yiwo akɔ check ama tsiɛ ɖe eme kae wɔ machine ɛ. ekema nànam dodo. Machine yi wobe yewoakɔ check amatsie, ne woakpɔ be amatsie nyo alo menyo o ɖe, amekae wɔ machine ma? Once is the white man who made the computer or maybe the lab. They program those machines to give the result that they required. Ta mi ame yibɔ mi tsi megbe nyateƒe ma gbɔ na me. Mi tsi megbe ntɔntɔntɔntɔ. Because ne mi be mi a test de, edze be mi ntɔntɔntɔ mi manufacture mi abo testing kit wɛ. Ne mi akɔ test. Me nye China alo America akɔ testing kit kɔ do da mi le Africa. Aƒe akɔ de ŋɔti me na mi o. Me gblɔe va yi be. Dewomahĩ in the course of testing ya wole dɔlélea la mi. Hade be dɔlélé ya ɖe ne eh, wome test wo ɖe womanya be dɔlélea le ŋuwɔ. Amiwo test ɖe wawoe koe kpɔna dɔlélea. Nɔvi lɔlɔ me bia dagbe na wɛ.